Insellmulkom u nilqawkom għall-ewwel programm mir-raba' sensiela ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozz u fnisel il-kliem biex nifmu aħjar l-istorja tiegħu. Għal sen oħra, f'din is-sensiela se nagħtu ħarsa lejn bosta kelmiet u espressjonijiet bil-Malti biex nifmu aħjar minn fejn ġejjin. Wara kollox, dik l-etimoloġija, il-qasam li jħares lejn l-oriġini u l-iżvilupp storiku tal-kliem. Se niftħu din is-sensiela b'daqsxejn storbju għaliex it-tema tal-programm tal-lum se tkun id-daqq. Fl-ewwel parti tal-programm, Dwayne Ellul se jkellimna propju fuq il-kelma daqq. Mhux biss se jitkellem dwar l-etimoloġija ta' din il-kelma, imma se jidħol fit-tifsiri differenti li għandha din il-kelma u jasal ukoll biex jurina r-rabta diretta bejn daqq u tqiq. Il-bniedem sa minn żminijiet primittivi kien jesperimenta bil-ħsejjes kemm biex jinftiehem kif ukoll biex joħloq briju u divertiment. Infatti, il-lingwa u l-mużika huma mezz ta' komunikazzjoni universali li jesperimenta bihom kulħadd, inkluż l-aktar tribujiet imbegħda fid-dinja. Tant hu hekk illi meta l-bniedem primittiv kien għadu qorfni mill-għodod sofistikati, Hu pproduċa ħsejjes b'daqqiet differenti billi, ngħidu aħna, iħabbat żewġt it-zkuk ma' xulxin, iġebbed xi kordi stirati, jew saħansitra jonfoħ ġo xi qasba mitluqa li jsib mal-art. Kien proprju b'dan id-daqq esperimentali li ġew maħluqin l-ewwel strumenti mużikali biex ikunu jistgħu jakkumpanjaw il-vuċi tal-bniedem stess. Matul iż-żmien, id-daqq kif nafuh illum kompla jirfina. Hawn min kapaċi jdoqq strument tal-banda jew strument mużikali ieħor. Hawn min kapaċi jdoqq il-qniepen. Hawn min idoqq il-mużika fuq ir-radju. Jew DJs li kapaċi jdoqqu f'xi diskoteka jew ftit blodot mekkaniċi tagħhom. Imma issa tlaqna nisimgħu lil Dwayne Ellul jagħtina aktar informazzjoni fuq il-kelma daqq. Din ix-xemx sajfija daqet Il-kelma daqq ġejja minn familja kbira Għandek l-għerq DEE, ġej mill-Għarbi. Mela għandna kelma ta' nisel Għarbi hawnhekk u għandek fil-Malti għandek daqq, daqqa, daqquqa, dqiq, budaqq, iddaqqaq, imdaqqq, eċċetera. Aħna llum se ngħidu xi ħaġa fuq daqq u dqiq. Qabel xejn dawn jintużaw ejn niffokaw fuq daqq. Daqq tintuża kemm bħala nom u kemm bħala verb. Allura għandek espressjonijiet per eżempju użata bħala nom għal xi ħadd li ma jibżax minn daqq it-tabal, mid-daqq tat-tnabar, allura ġejjin tal-forka, lanqas minn dak ma jibża', jew skont id-daqqa nisfnu. Hemmhekk daqqa mhijiex id-daqqa daqqa ta' ponn, Id-daqqa hija l-istil tal-mużika, skont id-daqqa niżfnu. Issa ħa niffukaw ftit fuq daqq bħala verb. Allura ġej mill-Għarbi, għandna etimoloġija Għarbija minn daqqa, u fl-Għarbi għandu diversi tifsiriet fosthom meta ngħidu tmienja daqqu, Is-sens ta' to strike jiġifieri tikser, tbenġel, tagħmel ħoss bi strument, iċċempel, allura meta jdoqqlok pereżempju l-mobile, qed idoqqlok il-mobile. Aquilina jiddokumenta li fl-għarbi tas-Sirja daqq tfisser ħaġa taqsew żgħira, ħaġa mill-iċken hekk bħal traba, Imbagħad għandek daqiqa, fl-Għarbi tfisser minuta. Sa din il-kelma, vassalli jtiha żewġ tifsiriet fil-Malti, għax vassalli jtiha wkoll fil-Malti din, jgħid li tfisser hija relatata mal-ħin, allura minuta, u li tfisser ukoll għabra u dqiq. Bil-Malti tfisser Meta tagħmel ħoss bi strument, allura għandek id-daqq. Llum anke nużawha għal għafas play. Hawn min juża l-play u hawn min juża doqli din. Jew meta tisma' għandha tifsira wkoll ta' xi ħaġa li togħġbok jew ma togħġbokx. Jew mhix id-doqli din, pereżempju, nużawha b'dak il-mod, daqq. Mbagħad nużawha, fil-Malti għandek it-tifsira ta' tad-daqqa, tad-daqqa ta' ponn, mela ħebb għalih u tah daqtejn. Imma jekk nieqfu għal mument fil-qniepen, id-daqq tal-qniepen, inti għandek il-qanpiena tinsiex li fin-nofs ikollok l-ilsien u l-ilsien jaħbat maż-żewġ naħat, hekk isir il-ħoss, hekk iddoqq qanpiena. Maż-żmien tagħmel il man-naħat fejn taħbat tagħmel dak il-grif li jissejħu dawk għandhom l-isem tagħhom, jissejħu l-pjagi. Imma lura t-tifsiriet ta' daqq. Daqq tfisser ukoll tani l-flus pereżempju jew tajt, daqqejthomlu lira fuq lira pereżempju. Imma l-iktar tifsira li nsib interessanti, għaliex torbot ukoll ma' kelma oħra, ma' dqiq, hija meta tisħaq, li daqq, iddoqq, għandha t-tifsira ta' meta tisħaq xi ħaġa, meta tidħan, jiġifieri kif fir-realtà jagħmlu fil-mitħna meta jgħaddu l-qamħ taħt dik il-ġebla kbira, allura jitħnuh u jiġi t-trab Draft verament, verament irqiq. Allura għandek din ir-relazzjoni mal-kelma dqiq li fl-Għarbi wkoll hija daqiq, li mhu xejħ li fil-qamħ, kif konna qed ngħidu, midquq, iddoqqu, mitħun prattikament. Naturalment hemm ukoll allura relazzjoni ma' dik it-tifsira li semmejna tal-Għarbi tas-Sirja għax it-tqiegħa hija wkoll ovvjament ħaġa mill-iċken, bħal traba. Għandek it-tqiegħa. Issa li smajna fuq l-etimoloġija tal-kelma daqq u xi tifsiriet li nassoċjaw magħha, Se nitfgħu ħarsitna fuq il-kelma Skotti, minħabba li l-Iskotti tista' ddoqhom ukoll. Kif rajna fl-ewwel parti, il-verb daqq m'għandux biss tifsira assoċjata mal-ħsejjes u l-mużika, bħal meta ddoqq diska jew il-klarinett. Fil-każ tal-espressjoni idjomatika iddoqq l-Iskotti, kif se jgħidilna dalwaqt Ġużi Gatt, it-tifsira hija waħda differenti u tmur lil hinn mit-tifsira tal-mużika. Però, qabel ngħaddu għat-tieni rokna, xtaqt naqsam magħkom xi qwil sbieħ bil-verb daqq. Ġie li smajtu lil min jgħid li mara bla żaqq bħal tieġ bla daqq. Hawn irridu nżommu f'moħħna ż-żmien u l-kuntest ta' meta ngħad dan il-qawl, qabel niftħu l-kanuni kollha kontra min jużah. It-tifsira tiegħu hija li jekk il-mara ma jkollhiex tfal, iż-żwieġ tagħha ma jkunx hieni. Kif nafu tajjeb, Dak iż-żmien, il-familji kien ikollhom ħafna aktar tfal mil-lum u allura kienu jaħsbuha li hemm xi ħaġa nieqsa jekk wara ż-żwieġ il-mara ma jkollhiex tfal. Żewġ tiqwil oħra marbuta mad-daqq u mal-istess tifsira ta' to play huma jew iddoqq jew tiżfen u qatt iddoqq bit-trumbetta ta' ħaddieħor. Il-qawl jew iddoqq jew tiżfen jurina li ħafna drabi diffiċli tlaħħaq ma' żewġ affarijiet f'daqqa. Waqt li qatt tiddoqq bit-trumbetta ta' ħaddieħor ifisser li m'għandekx tiftaħar b'xogħol ħaddieħor. Tlaqna nisimgħu lil Ġużi Gatt. U nittama li qatt ma tinqabdu f'xi maltempata ddoqq l-iskotti. Jew li ta' qala' u xebgħa ddoqq l-iskotti. Dik ix-xemx sajfija daqqet L-istudjużi ilhom ħafna li jinnotaw illi l-kliem kważi kollu li għandu x'jaqsam mal-biedja, kien nitkellmu fuq biedja qadima ħafna sew ta' il-biedja tal-moħri, tal-imasqa, tal-luħ u tal-midra, dawn huma kollha kliem qadim ħafna Semitiċi. ġej mill-Għarbi, filwaqt li l-kliem kollu li għandu x'jaqsam, jew kważi kollu li għandu x'jaqsam mal-baħar, mat-tbaħħir u speċjalment mal-bini tal-bċejjex tal-baħar, dak huwa tista' tgħid kollu sqalli. Ngħidu aħna fil-Malti jekk tneħħi l-kelma moqdif, qlugħ li hija l-plural ta' qala waħda, u dgħajsa, Il-kliem l-ieħor huwa tista' jgħid kollu stqalli, ġifieri stamnare, stamnari, majjieri, sewwa, arblu, poppa, pruwa, dawn kollha ġejjin mill-istqalli. Ħallejt barra żewġ kelmiet importanti ħafna li huma semitiċi, ġifen u xini, li huma importanti ħafna l-istorja tagħna u qed ingerfxuhom, imma ħallina minn dan għalissa. Meta aħna fil-Malti għandna ħafna espressjonijiet illi għandhom x'jaqsmu mat-temp ukoll biex nispjegaw it-temp u l-baħrin kienu l-aktar li ħabbtu wiċċhom ma' Mat-temp, tgħid il-bidwi mhux ukoll? Veru, mat-temp fuq il-baħar hu aktar tal-biża', sewa, aħna ngħidu pereżempju xemx taqli l-ankri. Għaliex infiltrajna l-ankri? Dawn in-nies tal-baħar żgur ħoloqha dik l-espressjoni. Ma l-ankri huma tal-ħadid, sewa, u fis-sħana tas-sajf veru jikwu, ikunu. Issa, meta ngħidu xita iddoqq l-iskotti. Għalkemm forsi mhux kulħadd jaqbel, imma hija magħrufa l-ispjegazzjoni ta' din. L-ewwel nett, il-kelma iddoqq proprja tfisser tagħti daqqa. Iva, hekk tfisser. Iddoqq tfisser tagħti daqqa. Infatti, jekk inti, ngħidu aħna, iddoqq it-tambur, per eżempju, inti mhux qed ittih daqqiet, daqqiet it-tambur? U jekk iddoqq qanpiena, il-qanpiena ddoqqha billi ttiha daqqa bl-ilsien. Sewwa, taġġor fiha. U l-kiterra ddoqqha wkoll għax inti tolqot bis-swaba' t'idek il-kordi stirati, ddoqqhom. U mbagħad matul iż-żmien insomma d-doqq sar qed tfisser to play ukoll u aħna ngħidu llum anki d-doqq it-trumbetta, għalkemm orġinarjament id-doqq it-trumbetta kienet tfisser li taqbad it-trumbetta u ttiha xi daqtejn mal-ħajt, hekk kienet tfisser. Imma oqogħdu fuq kliemi li oriġinarjament fin-nisel tagħha d-doqq tfisser tagħti d-daqqiet. Sewwa? U saret tfisser ukoll id-doqq strument ukoll biż-żmien. Issa l-iskotti, u m'hemmx dubju fuq din, huma Xi ħbula li kienu jintużaw dari fil-bastimenti tal-qlugħ sewwa li jservuk biex inti trieġi l-qala jew il-qlugħ. Għax inti biex il-qlugħ, il-qala, taħkem ir-riħ sewwa, trid tara li qed tipponta fid-direzzjoni t-tajba x'inkella toqgħod tperper sewwa ma taqbad xejn imma jekk inti treġiha fid-direzzjoni t-tajba, ir-riħ jimla' l-qala' u jimbuttak 'il quddiem. Issa biex tagħmel hekk, dari li ma kellhomx hydraulic sewwa kellhom il-ħbula. Ħbula li kienu marbutin fit-trufijiet tal-qala' tal-qlugħ li bihom kienu irieġu l-qlugħ fid-direzzjoni t-tajba. Issa ġibu quddiem għajnejkom bastiment tal-qlugħ, mhux xi dgħajsa żgħira tal-qlugħ għalkemm dik ukoll ikollha l-iskotti, imma xi bastiment kbir. Qed jitħabat mal-ħalel u l-mewġ tal-baħar, pereżempju, fl-irwiefen u fix-xita qawwija. Meta jkun hekk, sewwa l-iskotti li qegħdin irrieġu l-luħ jistiraw veru bil-kbir, sewwa tant hu hekk li jsiru qishom korda. Għax wara kollox il-korda tal-kitarra, mhux hekk hi, hi xi ħaġa stirata ħafna li meta tolqotha inti tvenven. Issa meta l-iskotti jkunu qegħdin jitħabtu mal-qlugħ li qiegħed jitħabat bir-riħ ġo fih, tant jistirgħu ruħhom u x-xita tant tkun sfieqa u qawwija illi tolqot lill-iskotti u ddoqqhom sewwa kważi qed tagħmlilhom bħall-korda tal-kitarra. Jiġifieri, il-Malti, jekk inkunu nafu n-nisel tal-espressjonijiet li fih, għandu ħafna stejjer interessanti. Imma rridu nkunu nafuhom dawn l-istejjer biex napprezzawhom. Xita ddoqq l-iskotti, l-iskotti qegħdin jistiraw, huma stirati mill-qlugħ mimli bir-riħ, ix-xita tant hi qawwija li tolqot l-iskotti u ddoqqhom qishom kordi ta' kitarra.